Susana Cemileva, Yer astı ateşiniñ sırı. Birinci bölüm sayğılı oquyıcını selâmlay. Sayğılı dostum! Tılsımlı baqlaçıqnıñ maceralarından saña artıq tanış olğan Leylâ ve Enver aqqında yañı kitapnıñ ilk saifesinde senen tekrar körüştik. Qaramanlarımıznıñ ömründe daa neler olıp keçkenini ögrenmege sabırsızlıqnen beklegenine ümüt etem. Öyle olsa, olarnen beraber Qırımnıñ eñ meraqlı, Tılsımlı, acayip vaqialar keçecek yerlerini ziyaret etmege azır ol. Amma er şeyniñ öz vaqıtı ve yeri bar. Demek, birinci kitaptan saña belli olğanı kibi, Leylâ endi köyde yaşay. O ana-babasına köçmege yardım etmek içün şeerge barğan edi. Leylâ ev eşyalarınen tolu qutularnı evden maşinağa taşığanda, Yanında apam sizden riza peyda oldı ve yardım etmege başladı. Soñra evelden yaramazlığınen belli olğan riza qızçıqnıñ elini sıqıp, pelvan başınen körüşüvni hatırlattı. Leylânen riza arqadaşçasına sağlıqlaşıp, bir-birine telefon açıp haberleşmege söz berdiler. Qıznıñ mektep arqadaşları da yardım etmege kelgen ediler ve köy mektebi azbarında eñ yaqın zamanda keçirilecek bayramğa davetini Leylâdan memnüniyetnen qabul ettiler. Şu bahtlı yaz künleri qaramanlarımız köy etrafından kezerek uzaq olmağan bir yerde qoba kirişini tapqanlar. Er alda bu yerde evelden çobanlar raatlana ediler. Yanında dağ çoqrağı aqa, qobanıñ qarşısında ise çoqtan sönip bitken ateşniñ izlerini körmege mümkün edi. Dostlar böyle yerni tapqanlarına pek sevindiler. Şu künden berli Leylânen Enver Qobada areketli oyunlardan soñ raatlana, bir-birine ikâyeler añlata, tek olarğa özcesine qıymetli olğan şeylerni saqlay ediler. Ondan da ğayrı, qobada obur tarafından nağışlanğan yavluçıqlar, demirci ustaları tarafından yasalğan zıncırnen qutuçıq asılıp tura ediler. Bu sırlı yerde aytılğan bazı ikâyeler Pek külgünçli kele edi. Öyle vaqıtta dostlarnıñ külüşi qaya taşlağnıñ divarlarında akız sedasını tapa edi. Köy mektebi ise kün-künden ep denişe, tazeleşe edi. Pencerelerde yañı camlar parılday, stadionda taze otlar yeşere. Kiriş ögündeki meydan dülber mozaik pilâkilernen qalanğan. Plâkilerniñ örnegi qırımtatar kilimni andıra. Köyde oquv yılnıñ ilk künü büyük bayram kibi beklenile edi. Avgustnıñ soñunda Enver doquz yaşını toldurdı. Leylâ niayet öz dülber, qırmızı, altın nağışlı anterini ve oña kelişken fesni kiymege fırsat taptı. Leylânıñ anası taqımı ile balalarnı şeñ avalarnen eglendirdiler. Bayramlıq tort ise futbol topu şeklinde pişirilgen edi. Enverniñ doğğan kününe em Raketa, em de Fanat futbol taqımlarınıñ oyuncıları keldiler. Balalar stadionda yarış vaqtında bir-birine raqip sayılsalar da, er künlük ayatta arqadaşlar ediler. Birinci sentâbr künü şeer başı obur tantanalı şekilde mektepni açtı. Köyniñ bütün sakinleri yañı kitaplarnen tolu mektep kitaphanesi, bilgisayar sınıfı, donatılğan sport zalı ve açıq, keniş sınıf odalarını körip oldılar. Bir afta devamında talebeler yañılıqlarğa alışa ediler ve çoq qabarmadan Oquv yılı er vaqıt kibi devam etti. Leylâ mektepteki yaş tabiatseverler tögeregine yazıldı. Ayub dağnıñ töpesinde balqurt ve köbeleklernen körüşken soñ, qızçıq tuvğan diyarnıñ tabiatı onı pek meraqlandırğanını añladı, amma muzıka dersleriniñ de taşlamadı. Enver ise futbol oynamağa devam ete ve bilgisayar sınıfında çoq vaqıt keçire edi. Mektepniñ müdir muavini oğlançıqnıñ tehnikağa olğan merağını körip, onıñ yardımcısı olmağa teklif etti. Böyle etip, Enver kiçik talebelerge bilgisayarda çalışmağa ögrenmege yardım ete edi. Dekabr ayında stadion qarnen qaplanğan soñ, Futbol boyunca idmanlar siyrek keçirile edi. Enver internette meşur futbolcılar topnen çalışqanlarını numayış etken bir çoq video taptı. Raketa taqımı videolarnı baqa ve virtual şekilde futbol oynamağa ögrene edi. Böyle etip, Enver eñ sevgen işlerni bir arağa ketirip oldı. Dostlarnıñ hayatı em qasevetli, em quvançlı künlerinen öz nevbetinen devam etmekte edi. Bir şeyler deñişecek ya da tılsımlı vaqialar yüz berecegi iç beklenilmey edi. Dekabrniñ soñ künü Leylâ televizor qarşısında oturıp, saatnıñ yelquvanları keçe yatqan yılnıñ soñki saniyelerini köstergenlerine baqıp otura edi. Qızçıq Yañı yıllıq arzusını tilemege aşıqtı. Envernen ekimizni acayip maceralar beklesin. Saat on eki kere çalğan soñ, pencereden yelniñ uvuldaması eşitildi ve yapalaq-yapalaq qar yağmağa başladı. Saba Leylânıñ evinde ayaz pencerelerniñ camlarını acayip örneklerinen qaplağanını, Qapı ise tıştan qar obasınen qapatılğanını kördiler. Kerçek suvuq qış keldi. Eh, tüşündi Leylâ, böyle avada maceralar aqlımızğa bile kelmemek kerek. Aydı, iç olmağanda çananen tayarmız. Ekinci bölümde Qalaqay ana peyda ola. Yañı yıl başlağanınen qar toqtamayıp yağa edi. Böyle avanı aqsaqqallarımız bile hatırlamay. Yanvarde qar yaş qartnı epsin sevindire edi. Amma fevralde avası daa suvudı ve erip olamağan qar obaları buznen qaplandı. Adamlar suvuqtan bezip, bu vaqıtları endi özüni belli etken baarni sabırsızlıqnen bekley ediler. Lâkin bu sene baarniñ aşığmağa niyeti olmasa kerek. Enver açıq avada stadionda yapılğan idmanlarını sağındı, Leylâ yazılğan tabiatseverler klubı ise dağdaki yollar pek tayğaq olğanı içün bir türlü tabiatqa çıqamay edi. Niayet, martnıñ ilk künleri keldi. Köyde er kes tınçlandıraydı. Aydı, bayrnıñ ilk ayı keldi, tezden Navrez olacaq, demek, avası da qızar. Amma ümütler kerçekleşmedi. Qırımda ep qış üküm süre edi. Bir bazartesi künü Enver Leylâğa kirip, biraz kezmege, qobağa barıp-kelmege teklif etti. Leyla, Anda barğanımız bayağı oldı. Kel, yahşı kiyin, eñ sıcaq qolçaqlarını da al, barıp sırlı yerimizni baqayıq. Çantanı da al, belki Qubadan bir şeyler evge alıp ketirmege kerek olur. Leyla ebet razı oldı. Hatırlasañız, muzıka dersleri bazar künü edi, demek bazartesi künleri Leyla er angi macerağa azır edi. Qubağa barıp kelmekmi, ayuvnıñ arqasında kezmekmi? Enverge bunı aytqanda, dostlar ayuv dağnıñ balasınen keçirilgen şu acayip künni hatırlap, şaqıldap küldiler. Balalar çoqqa barmay yerlerine barıp çıqtılar. Özençikni buz qaplağan. Quba ögündeki meydançıq ise qardan temizlengen edi. Balalar buña pek ayrette qaldılar. Olarnıñ gizli oyun yerini başqa birisi de bile edimi? Yavaşçıqtan qobanıñ içine kirgenlerinen olarğa külümsiregen qalaqay ananı kördiler. O, sıcaq ton ve yün yavluq kiygen, taş üstünde otura edi. Yanında bir sepet bar edi. Dostlar şaşqanlarından bir añ qatıp qalsalar da, şu daqası özlerine kelip quvanıp, qalaqay ananıñ elini öpmege aşıqtılar. Qartanay balalarnı körgeninden pek memnün edi. Subet devamında balalar mektep ve köy ayatları aqqında añlattılar. Baqlaçığım ne dayın? qalaqay anağa eyecanlı közlerinen baqıp soradı Leylâ. Er vaqıt külip turğan qartanay bir ande kederlenip köküs keçirdi. Ah, baqlaçıq yahşı! Men onı oturttım, o sağlam filiz çıqardı, amma. Qartanay sustı ve tüşünçege daldı. Enver sabırsızlanıp. Amması ne, ne oldı? dep soradı. Şu daqqası artlarından adımlar eşitildi. Qobağa obur kirdi. O da sıcaq kiyingen ve elinde sepeti bar edi. Amma suvuq avalardan, baar keçke qalğanından tatam bağçası nasıl olsıp gürleşir dep qasevet ete. Selâm aleykum, balalar! dedi obur, sepetni yerge qoyıp. Aleykum selâm, obur apte! Bir ağıznen dedi balalar ve yanına barıp, elini aldılar. Üçünci bölüm Qalaqay ana Leylânen Enverden yardım soray. Qalaqay ana ikâyesini devam etti. Bilesizmi, balalar, martnıñ yigirmi birinde gecenen kün teñleşip kelgende, Baar keldi sayılır. Ketken sayın kün uzanır, gece ise qısqarır. Halqımızda bu kün Navrez kibi belli. E, hatırlaymız, biz bunı mektepte keçken edik, dediler dostlar. Amma yer yüzüni tek küneş qızdırmay, devam etti qalaqay ana. Daa yer astı ateşi bar. Onıñ sayesinde buzlar eriy, özenler suvnen tola, topraq içinden qıza. Yerastı ateşi baar ve küneşniñ yardımcısıdır. Amma bu sene o ne içündir qızdırmay. Qartanay balalarğa endişe tolu közlerinen baqtı. Ah, ne olğan eken? ellerini silkti Leylâ. Ne içün ateş qızdırmay? Ateş yer astı qobasında yerleşe ve onı yer astı ateşiniñ qoruyıcısı Bahış Siyirbaz qaravullay, dedi obur. Bahış Siyirbaz bizim evlâtlıq kadamızdır, devam etti Qalaqay ana. Amma biz çoqtan körüşmedik, çünki yer astı ateşiniñ qoruyıcısı ateşniñ yanından ketemez. Obur tatam ve menim kibi tılsımlı küçke saip olğan adamlar bile O yerastı ateşiniñ yanına baramazlar. Tılsım aleminde öyle qanunlar işte. Er kes öz vazifesi içün mesülietli ve tek kerçek dünyanıñ adamlarından yardım soray bileler. Yerastı ateşiniñ yanına da tek göñülleri temiz olğan balaçıqlar bara bileler. Soñki sözlerini aytqanda qalaqay ana Envernen Leylâğa diqqatnen baqtı. Qalaqay ana, eger mümkün olsa, men yerastı ateşiniñ sırını barıp bilmege azırım, cesürliknen dedi Enver. Ebet, Enver, külümsiredi qartanay, saña mümkün, seniñ kibi saf yürekli, merametli ve cesür oğlançıqnı da qaydan taparsıñ? Toqta, Enver! Biraz eyecanlandı Leyla. Ya men? Sen azır ekensiñ, ya men ne azır degilm yoqsa? İşte, bilmem, Leyla, dedi Enver, qızçıqnıñ açuvlanacağından ve aynı zamanda maceralardan marum qalacağından qorqıp. Tartışmañız, balalar, tınçlandırdı olarnı qalaqay ana. Men bu qobağa siznen körüşmek içün keldim. Maqsadıma yetmek içün ekiniznıñ de yardımına muhtacım. Envernen Leylâ sevindiler. Qızçıq ise, Yılbaş arzum kerçekleşkenine oşay, dep tüşündi. Demek, dedi Qalaqay ana, yer astı ateşi qoruyıcısınıñ qobasına barıp, yer üstü ne içün qızmağanını ögrenmek kereksiz. Er qızmasa, bar de kelmez. Evlâtlıq qadamızğa bu bardaqnı alıp ketersiz, amma saqın onı açmañız, pek muqayt oluñız, qırılmasın. Bahış siyirbaznı tapmaq içün tek aqşamğa qadar vaqtıñız bar. Ya ana-babalarımız? soradı Leylâ. Qasevet etmeñiz, cevap berdi obur, sizni kimse coymaz. Yaquba qayda yerleşe? soradı Enver. Eh, bilmeymiz, köküs keçirip dedi qalaqay ana. Balalar şaşıp-şaşmalap qaldılar, Qubanı nasıl tapa bilecekler? Amma, devam etmege aşıqtı o bir, biz sizni kene demirci ustalarına yollay bilemiz. Olarda Qırımdaki bütün qobalarnıñ haritası bar. Episine kirip çıqmaq kerek olacaq. Epsinimi? Şaşqanından Enverniñ qaşları töpege köterildi. Öyle, dedi qalaqay ana. Ya da epsi olmasa da, keregini tapmağance. Ya bir kün içinde bu qadar seyaatni nasıl becerirmiz? qasevetli sesnen soradı Leylâ. Bu vaqıtta obur zıncırlı qutuçıq ve eki nağışlı yavluq asılı turğan yerge yaqınlaştı. O, balalarğa yavluqlarnı uzatıp böyle dedi, Bu asılında tılsımlı yavluçıqlar. Balalarnıñ ayretini körgende obrnıñ közleri parıldadı. Beklemediñizmi? Sürpriz oldımı? Aynı öyle! Bu yavluçıqlarnen bütün Qırım boyu kezmege mümkün. Yüzüñizniñ ögünde sallap, barmağa istegen yerini aytsañız, Şu daqası o yerde olursız. Amma yavluq sılansa, tılsımı coyula. Amma da şey! dedi Enver ve birden bir yavluçıqnı eline aldı. Qartanaylar ve Leyla köz qırpmağa yetiştirmeden o yavluğınen yüzü yanında sağlap, Mektep! dep qıçırdı. Bir ande Enverden tek toz bulutı qaldı. Qartiyler qasevetlenip bir-birine, soñra Leylâğa baqtılar. Şu daqası Enver kene öglerinde peyda oldı. Oğlançıq külip tura edi. Denemekni pek sevem daa! dedi Enver. Aydı, sozmayıq, vaqıt pek az, balalar, dedi Qalaqay ana. Mına bahış siyirbaz içün ediye, devam etti obur, süt malzemeleri içün mahsus qulanılğan qapaqlı bardaqnı çıqarıp. Leylâ öz çantasını açıp, bu meraqlı bağışışnı yerleştirdi. Obur, divarğa aylanıp, zıncırlı qutuçıqnı alıp, Leylânıñ boynuna astı. İçinde baqlaçığı olmasa da, o saña kerek olur, qızım, dedi. Balalar qobanıñ ögünde, ellerinde yavluqlarnı tutıp tura ediler. Oburnen qalaqay ana soñ ögütlerni bere ediler. Muqayt oluñız, er angi telükege rastkelseñiz, birden yavuçıqlarıñıznı sallap qaytıñız, añlataydı qalaqay ana. Qasevet etmeñiz, bizge bir şey olmaz! dedi maceralar başlağanına sabırsızlıqnen beklegen Enver. O burnun işaretinen balalar aynı zamanda yavluqlarını sallap, bir sesnen Demirci dağnıñ qobası, dediler. Dörtünci bölüm Qobalar haritası ve Ateş qartalnıñ qanatı aqqında. Leyla közüniñ ögünde öbür nağışlağan yavluğınıñ parçasını körip qaldı. Bir saniyede o, kaleydoskop kibi biñlernen renkli ışıqlarğa dağılıp ketti. Daa bir saniyeden kaleidoskopnıñ örnegi zemberek olıp sarıldı, soñra noqtağa çevirilip ğayıp oldı. Balalarnıñ ögünde endi tanış Demirci dağınıñ ustahaneleri peyda oldılar. Leylâ birden sıcaqlanıp, boynundan şarfını çezip çıqardı, Enver ise usta ve oğullarnıñ ellerini tutıp, selâmlaşmağa aşıqtı. Qart usta olarnı eyecan ve quvançnen alğışladı. Soñki körüşüvimizden soñ bayağı öskensiz. Enver, tam bir erkek olayatasıñ. Leylâ canım, sen ise daa dülber oldıñ. Balalar iltifatlarğa sevine, bu adamlar arasında özlerini pek raat, yaqın dostlar arasında kibi duya ediler. Çoqqa barmay demircilerniñ episi işlerini taşlap, raatlıq odasına keçtiler. Olarnıñ qız qardaşları Qaya qız sofranı donatmaqta edi. Leylâ oña yardım etmege ıntıldı. Qobanıñ içi sesler gürültisinen toldı. Er kes haberlernen paylaşa, ikram etilgen yemeklernen sıylana edi. Laf etip toyğan soñ, qart usta divarda asılı saatke baqıp. Aydı vaqıtnı coymayıq, qızım, qana qobalar haritasını ketirse, dep rica etti. Tezden episi sofra başına turıp, haritanı baqıp inceley ediler. Demirci dağı balaban qırmızı tögerek içine alınğan. Qırımnıñ yalı boyu ve dağlarğa yaqın aman-aman bütün yerleri haritada farqlı tögereklernen qayd etilgen edi. Vay, ne qadar qoba bar eken! Ayrıyetnen, amma biraz endişeli, dedi Enver. Episinde olmağa ister edim, amma kün bitkence bu qadar yerge barıp yetiştirmemiz dep qorqam. Doğru, şimdi qobalarnıñ güzelligine baqmaq degil de, keregini tapmalımız, hatırlattı Leyla. Qırımda qobalar pek çoq. Evel ezelden yarımadamız okeannıñ tübi edi. Yanardağlarnıñ sayesinde topraq kötürilmege başladı. Tuzlu suv ve yer astı gazlardan şekillenmege başlağan dağlarnıñ içinde delikler peyda oldı. Böyle etip, dağlar qaşqavalğa oşap qaldılar, teşiklerniñ bazıları qobalarğa çevirildiler. Qaşqavalnıñ içindeki oyuqlarını saymağa nasıl ağır olsa, Qırımımıznıñ qobalarını da sayıp çıqmaq o qadar da zordır, külümsirep dedi qart usta ve ikâyeni devam etti. Men ufaq olğanda qarbabam demirci dağnıñ içinde alev peyda olğanı aqqında bir efsane añlatqan edi. O yer astı ateşi qoruyıcısınıñ ediyesi edi. Amma qarbabam şu alevni demircige qaysı qobadan ketirilgenini aytqanını hatırlamayım. Vo-ay, meraqlı! bir sesnen dedi balalar ve aylanıp, ocaqtaki daima yanıp turğan ateşke baqtılar. Bu ocaqtaki ateş yerastı ateşin bir parçasıdır, belki? Ocağımızdaki bir kömürçikni qalaqay anağa bersek olmazmı? soraştırmağa başladı Enver. E-eh, Enver, tılsım aleminde başqa qanunlar. Ateş qoruyıcısı bizim alevimizni tutaştırğanda, bu ateş demirci dağnıñ içinde yana bilecegini ayttı ve ateş qartalını ocağımıznı qorumaq içün tayin etti. Aysa tüşünmege devam etemizmi? soradı Enver. Leyla öz içinden tılsım aleminde de öz qanunları bar eken dep tüşündi, qanun-qaidesiz ömür qalabalıqqa çevirilir. Er yerde tertip-nizam kerek eken. Qarbabam da aytqanına köre, ateş qoruyıcısı suvdan sılanmadan keçip olunğan qobada yaşay eken. Mına böyle tapmaca, balalar. Onıñ içün, fikrimce, bu qobalarnı mıtlaq ziyaret etmek kereksiz, dedi qart usta ve haritada bir qaç tögerek sızıp, qobalarnıñ yerlerini qayd etti. Soñra demirci er bir qobanıñ hususiyetlerini añlatıp, balalarğa olarnı aqılda tutmalarını rica etti. Pek yahşı, demek, yolumıznı tayinledik, dedi Leyla. Bu qobalardan biri bizge keregi olsa edi! Qıdırğanımız qoba ziyaret etecek qobalarnıñ eñ soñğusı olsa edi! hayal etip aytı Enver. Oğlançıq qalaqay anağa yardım etmeknen bir arada Qırımnıñ bu acayip yerlerini körmege de pek istey edi. Leylâ dostuna baqıp külümsiredi. Enver soñ derece macera sevdasıdır. Baqarmız, dedi o oña, içinden ise Envernen aynı tüşüngenini qayd etti. Aydaysa, dedi qart demirci, kiyiniñiz, şarflar ve qolçaqlarıñıznı unutmañız, tışta qış üküm süre. Enver çantasını azır tuta edi. Anda Bahış sirbazın ediyesinden ğayrı, qobalar haritası ve fenerçik bar edi. Balalarnıñ yanına demirci ustanıñ eñ kiçik oğlu yaqınlaşıp, olarğa quş qanatını uzattı. Ateş qartalımıznıñ bu qanatını alıñız! Üşüngeninde Onı avuçlarıñız içinde sıqıp tutuñız, o buzlağan adamnı bile qızdırır. Balalar böyle bahşış içün pek minnetdar ediler, qanatnı Leylânıñ çantasına qoydılar. Tevsiye ve yardımıñız içün çoq sağ oluñız, dedi Enver demirciler qurantasına. Leylâğa baqıp, Azırsıñmı? dep soradı. Azırım! cevap berdi Leylâ. Yavluqlar bir vaqıtta sallanıldı ve bir sesnen aytılğan sözler eşitildi, Danil çaq qobası! Beşinci bölüm Danilçe qobadaki maceralar. Balalar Sidam qaya dağınıñ capında turmaqta ediler. Töpeden biyaz qarlarnen qaplanğan vadiyniñ acayip manzarası açıla edi. Aşada şimdi buz tübünde qalğan Kökköz özeni aqa edi. Danilçe qobanıñ ögünde eski borsuq teregi öse edi. Artıq bir qaç asır devamında bu terekniñ pıtaqları qoba kirişini yaraştırıp turmaqta edi. Balalar demirci ustanıñ bu qoba aqqında aytqanını hatırlamağa başladılar. Evel zamanları qoba yanında hristianlarğa ait Daniil Aziz ibadethanesi yerleşe edi. Qobanıñ adı da bundan kelip çıqa. Yaqın bir yerde özen aqa. Qobanıñ içinde iç bir vaqıt buzlamağan göl bar. Leylâ, özenniñ göl yahşışı işaretlerdir. Bahış siyirbaznıñ yerastı alemine kirişi de suvnen bağlı ya? dedi Enver, qart terekniñ pıtaqlarınen sarılıp qalğan kirişke diqqatnen baqıp. Leylâğa qobanıñ içinden olarğa birisi baqqanı kibi köründi. Balalar içine kirip, balaban bir oda kördiler. Küneş nurları içke kirip odanı yarıqlata edi. Tabanda divarlarğa kölge qaldırğan stalaktitler asılıp tura edi. Ögde buzlağan özen yıltırap tura, üstünde ise qocaman saçaq buzları asılğan. Bu saçaq buzları üyli balaban olğanlar ki, gölniñ üzerine yetip, derekler kibi körüne ediler. Bu qobağa ne içün Ağlağan qoba degenleri endi añlaşıldı. Suv tavanından gül içine tamıp tura, közyaşları aqqan kibi, dedi Leylâ. Ya gül aqqında demirci usta iç bir vaqıt buzlamağanını ayta edi de, hatırlaysıñmı? soradı Enver. E, meraqlı tüşüncege daldı Lilâ. Buzlamağan göl bile buzlağan soñ, demek, yerastı ateşi topraqnı iç qızdırmay. Balalar qoba divarları boyu kettiler. Bazı yerlerde meraqlı, ufaq, havuzlarğa oşağan oyuqlar bar edi. Olar belli bir tertipte, bir-biriniñ üstünde yerleşip, uzaqtan baqqanda dülber bir örnekni andıra ediler. Bu havuzlarda, başqaca olarğa gura dey ekenler, qoba inçileri saqlana edi. İnciler buznen qaplanğanları içün üzerine kün ışığı urğanda parlamağa başlay ediler. Pek dülber, dep tüşündiler balalar, amma ellerinen tiymege saqındılar. Dostlar demirci ustalarnıñ ögütlerini pek yahşı hatırlay ediler. Qobalarnıñ qıymetli serveti tiyilmemek kerek, yoqsa Qırımımıznıñ saf güzelligini saqlamağa imkânsız olur. Leylâ, göl buzlağanına köre, yer astı ateşi bir yerde yaqın olğanınıñ ihtimalı yoq, köküs keçirdi Enver. Bu qobadan çıqayıq, mence. Çıqayıq, cevap berdi Leylâ ve kiriş tarafına ketti. Şu daqqası oña birisi baqqanı kibi is etti. Leylâ qoba kirişiniñ yanındaki divarğa yavaştan aylanıp, onıñ üzerinde körüngen yüzni eslep qaldı. O, mavı közlü, tegiz burunlı bir erkekniñ yüzi edi. Mañlayına dalğalı saçlarınıñ perçemi tüşip qaldı.

Nağmege oşağan ince ses çıqardılar. Eski terekniñ pıtaqları şuvuldadı, üstündeki saçaq buzları da çınlap, umumiy nağmege zil tuttılar. Qorqmañız! devam etti yüzniñ sesi. Men çoqraq ve Danilça qobanıñ qoruyıcısı olam. Qadimiy insanlar insan yüzüne oşağan taşlar Danil Azizniñ sıfatını aks eteler dep tüşüne ediler. Onıñ içün de yaqın bir yerde ibadethane qurdılar. Amma aslında men dağnıñ bir qısmı olam, közlerimde dağ incileri. Sesim ise bu yerlerge yaqın yaşağan ayvan ve quş sesleriniñ aks sedası, özen şuvultısı ve tüşken tamçılarnıñ çıñıldısıdır. Aslında men kimsenen laf etmeyim, meni de kimse körmesin dep tırışam. Tek pek diqqatlı insanlar yüzümni esley bileler. Ya bizni ne içün laf ettiñiz? soradı Enver. Çünki men lafıñıznı eşittim ve yerastı ateşi bulunğan qobanı qıdırğanıñıznı bilem. Şu qoba qayda olğanını bilmesem de, asırlar devamında qoruğanıñ bu yerlerde olmağanını şübesiz ayta bilem. Yoqsa ille de haberim olur edi, dedi qoba qoruyıcısı. E, biz de başqa yerde qıdırmaq keregini tüşündik, cevap berdi Leylâ. Aydı bir şey degil, eminliknen ayttı Enver. Biz mıtlaq Bahış Siyirbaznı tapıp, toprağımıznıñ sıcağını qaytarıp olurmız. Divar közleriniñ incileri yıltıradı, yüzü dedi. Oğurlar olsun, balalar! Yerastı ateşini tapqan soñ, kene Danilçakobağa keliñiz! Gölniñ buzları ırıp keter, yaznıñ sıcağında mında saqlana bilirsiz, dağnıñ caplarında ise lezetli dağ ahududına ciyarsız. Balalar qoba qoruyıcısına minnetdarlıq bildirdiler, haritada barılacaq yerlerni tayinlep, yavluqlarını salladılar ve bir sesnen, Kiyik qoba! dediler. Altıncı bölüm Kiyik qobada neler oldı? Örnekler kaleydoskopı kene zemberikke çevirilip, ğayıp oldı. Balalar kiyik qobanıñ yanında peyda oldılar. Bu tik uçurımlı dağnıñ töpesinde yerleşken olduqça balaban bir qoba edi. Qaya saçağından keçip, Envernen Leylâ keniş bir keçit kördiler. Başlarnıñ töpesinde tabiatnıñ özü şekillendirgen qamerler asılıp tura edi. Leylâ, ki qoba aqqında demirci usta bizge ne añlatqan edi ya? soradı Enver etrafqa baqıp. Demek, cevap berdi Leyla, Keyik qoba Qırımnıñ qadimiy adamlarınıñ evi olğanı içün ayrıca meraq doğura. Mında bir sürü qadimiy adamlar yaşay, taştan emek aletleri yasay, avcılıq yapıp keçine ediler. Olar divar üstünde özleri aqqında hatıralarnı qaldırdılar. Divarlar üstünde evel zamanları Qırımda yaşağan ayvanlarnıñ resimlerini de körmek mümkün, mamont, qoba giyenası, atta yünlü kerkidan, ondan da ğayrı kiyik mustang, eşek, kiyik domuz ve ayuv. Qırım o zamanları nasıl olğanını köz ögüne ketiresiñmi? İç bir yol, maşina, elektrik yoq edi. Dağlar gür ormanlarnen qaplanğan, anda bir çoq ayvanlarnı rastketirmek mümkün edi. Çöllerde ise mamont ve kerkedanlar otlap yüre ediler. Ee, hayalğa dalıp, dedi oğlan. Kel o resimlerni baqayıq. Balalar divarlar boyu yürip, qadimiy adamnıñ eli öz izini qaldırğan yerlerni qıdıra ediler. Baalaban bir tamçığa oşağan kirişlerden birine bayağı kün yarığı kire edi. Böyle etip, Envernen Leylâ tezden avcılıq levhasını ifadelegen bir resimni körip oldılar. Yüksek kemer tübünde uzaqtan ocaq başında oturğan qadınğa oşağan bir taş tura edi. Onıñ yanında keçkende, Enver şu yerden kelgen bir sıcaqlıq duydı. Oğlançıq toqtadı ve taşnıñ üzerini sıypadı. Kerçekten de o talıq edi. Qobada olduqça suvuq olğanına köre, bu taşnıñ sıcaqlığı Pek hucur edi. Leylâ, bu taş ne içün öyle sıcaq, nasıl tüşünesiñ? soradı Enver tüşüncege dalıp ve taşnı oqalap. Qızçıq da taşnı tiyip baqtı ve ayeretnen dostuna baqtı. Taşnı yer astı ateşi qızdıra dep tüşünesiñmi? Amma bu qoba pek quru, dedi o. Yer astı ateşi olğan qoba ise suvnen bağlı olmalı. Doğru da, razı oldı Enver, lâkin bu taş sıcaq olması boşuna degildir. Nedendir aceba? Leylâ sualge cevap bermege yetiştirmeden, balalar taş tübünden çıqqan ve qadın şeklini alğan bir bulutnı kördiler. Kiyik qoba evime hoş keldiñiz, qıymetli musafirlerim! dedi hayalet qadın. Balalar şaşqanlarından tek başlarını sallap oldılar. Men ki qobanıñ qoruyıcısı olam. Evel ezelden mında menim qabilem yaşay edi. Bu menim sevimli evim edi. Erkekler avcılıq etip, qobağa aşayt ketire, qadınlar ise yemek azırlay ediler. Aqşamları avcılar balalarğa Qırım dağlarnıñ sırlarını añlata ediler. Etrafımızda nasıl ayvanlar yaşağanını, qaysıları havflı, qaysıları zararsız olğanını ögrete ediler. Balalığımdan qadınlarğa meyva, yemiş, ceviz ve tamırlarnı cıymağa yardım ete edim. Soñra ösip büyügen soñ bir qaç balam oldı. Bir kere öyle bir suvuqlar bastı ki, qabilemiz bu dağnıñ töpesinden vadiyge, daa sıcaq olğan yerge köçmege qarar berdi. Er kes ketti. Men ise kiçik oğlumnen aqayımnı avcılıqtan beklemek içün qalmağa mecbur ödim. O öyle de qaytmadı. Lâkin men kiyik qobada yaşamağa ve onı beklemege devam etem. Bu taşnı ise öz asret ve sadıqlığımnen qızdıram. Onıñ içün o, suvuqlarğa baqmadan, talıq turmaqta. Arheologlar sizni ve oğluñıznı tapqan edilermi? soradı Enver bu qobada neler tapılğanını hatırlap. Ebet, Enver, bizni tapqan ediler. Qalımtılarımız şimdi Qırımda yaşağan adamlarğa bu yerlerniñ ilk sakinleri aqqında ögrenmege yardım ettiler. Menim ruhum ise bu qobanı ve onıñ bütün sırlarını kelecek nesillerge saqlamağa yardım ete. Ne güzel! bir sesnen ayttı balalar. Siz de mında öyle meraqlı, eyecanlı, dedi Leyla. Endi yoq olğan ayvanlarnıñ qaya üstündeki resimleri, biz saip olğan şeylerden iç bir şeyiñiz olmayıp yasağanıñız emek aletleri, öz eviñizge çevirgeniñiz bu quba. Hayalet qadın Leylanıñ er bir sözüne başını sallap razılığını köstere edi. Balalarnıñ böyle ince diqqat köstergenlerinden Pek memnün edi. Ya suv meselesi? soradı Enver, esas maqsadlarını unutmamağa tırışıp. Suvnı qaydan ala ediñiz? Biz yağmur suvlarını toplay ya da vadiyge, özenlerniñ yanına, Zuya özenine ene edik. Qabile vadiyge yaqın köçmege qarar alğanınıñ sebeplerinden biri de suvğa yaqınca olması edi, cevap berdi Hayalet. Demek, bu qobada da yer astı ateşine kiriş olmağanına oşay netice çıqardı oğlançıq. Yer astı ateşinemi? tekrar soradı kiyik qobanıñ qoruyıcısı. Yoq, siz kirgen kirişlerden ğayrı başqa kirişler yoq. Yer astı ateşi aqqında da bir şey eşitkenim yoq. O yaqın olsaydı, qabilemiz şu ağır qışnı keçirip olur ve Kiyik Qobanı bir vaqıt terk etmez edi. Öyle, öyle, dedi Enver. Mamuntlar ve kerkedanlar, bu yerlerde olar yaşağanını biz daa qaydan ögrenir edik? Siz ülkemizniñ tarihını saqlap qalğan aqiqiy qoruyıcısıñız. Musafirçinligiñiz içün çoq sağ oluñız! Hayalet qadın boyunını biraz egip cevap berdi ve ğayıp oldı. Taş aynı sıcaq edi. Avcını beklemekten vazgeçme, ki qoba qoruyıcısı! fısıldadı Leylâ taşqa ve onı öpti.